Мәктәп темасына кагылырга булдым. Үстем инде хәзер. Әйе, ни, ун ел булды төгәл мәктәпне тәмамлаганга. Хәзер инде менә кырына да башладым. Ир диярлек инде, ике бала атасы дигәндәй. Теге Моннан ун ел элек төгәл Азнакайның сигезенче мәктәбен тәмамлаган идем мин. Укытучылар мине матур гына озатып җибәрде дә унберенче класстан, Бар, бар, бар, бар, бар, бар, бар, бар, бар, бар, бар, бар, бар, бар, бер үк бар, дип. Ә хәзер дип каршы алган булалар. Ул тормыш шулай бит теге. Җүнләп укымасаң мәктәптә, ятсыз да, фәлән дә, төгән. Хәзер әзрәк инде, әзме-күпме исемем бар, всё, мәктәпкә кергән идем, оказывается, бөтенесенең яраткан укучысы булганмын. Шулай. Шуңа шаккатасың инде, дөнья әле болай, әле тегеләй бара, чыннан да шулай теге. Мин үземнең черчение укытучысын искә төшерәм инде. Ул гел мине әрли иде. Ул дәрес башлана, сразу куып чыгара. Мин теге шаяртып утыра бит инде. Я кызлар белән анда Сабиров бер дәрес әзерләп булмый синең белән. Шул җүләр булып калырсың инде менә. Җүләр булып, нәрсә җүләрләнерсең үскәч тә бар чыгып тай моннан дип гел куып чыгара. Постоянно башка тукый ди. Шул җүләр булырсың, җүләр булыр. Хәзер Азнакайга концерт белән кайтсак, шул җүләрне күрергә дип акча түләп килә. Мин, ул кызык инде, менә балачакта аптырый идем әниемә. Ул классташлар очрашуыннан кайтса шундый канатланып кайта, аның кыяфәтен күрсәгез теге. Ой, улым, шундый рәхәт итеп утырдык дип, мин аптырый идем, нәрсәсе рәхәт микән аның дип. Гомер буе шушылар белән укы да, аннары соң очрашырга кирәк тагын. Ул мәктәптә укыганда шулай уйлый идем. Ә чыннан да үсә төшкәч аңлыйсың икән, өлкәннәрнең теге әйтәләр бит, бер күрешү үзе бер гомер дип. Ой, быел күрештек бит классташлар белән, гомер булмаганны. Шундый рәхәт итеп утырдык малай. Вообще. Үзгәргәннәр бөтенесе. Бөтен класстагы кыз балалаган. Малайлар аталанган анда. Үзебезчә яшь чакларны искә төшереп утырдык. Шул. Менә дуслар, һәрбер кешенең була бит, менә балачактан ияреп килгән ниндидер яраткан шигыре, яисә җыры, балачактан истә калган инде. Минем яраткан бер мәзәк бар, бәлкем күпләрегез беләдер. Ну, сөйлим әле барыбер дә, чөнки бала чакта сеңеп калган инде ул миңа. Хәзер башлангыч класста дәрес бара икән. Һәм укытучы тактага язып куйган, гарәфи сызык чыпчык дип. Балаларга әйтә, балалар кем шушы сүзләрдә хата таба, шуңа бишле, ди. Иң беренче Сания, отличница кулын күтәрә икән. Апа ди, татар телендә, гарәфи сүзендә, г хәрефеннән соң а языла ди, гарәфи. Әле мин монда икенче хата да күрәм, апа. Гарәфи ул исем, ул зур хәрефтән языла ди. Молодец, Сания, бишле дип әйтә ди. Шуннан соң икеле капчыгы Вәли дә кулын күтәрә икән. Вәли, син дә хата таптыңмыни? Әйе, апа, ди. Ну, әйтеп, кара алай булгач. Апа! Аның гарәфие зур булгач, чыпчыгы да зурдыр инде!